Дисклеймер Көҥүл куйаарга баар кэпсэтиилэр бу Елена Кондакова уонна Айысхаана Васильева тус бэйэлэрин санаалара уонна көрүүлэрэ буолар. Болҕойууга тохтобул. Биллэн турар, сахалыы тылынан сөптөөхтүк сыыс тыла суох саҥарарга бары кыһаллыахтаахпыт, ийэ тылбытын харыстыахтаахпыт. Биһиги тус бэйэбит кини бөҕө, үйэлээх буоларыгар улахан болҕомтобутун уурабыт уонна кыһамньылаахтык үлэлэһэбит. Ол эрэн, билиҥҥи кэмҥэ олох уу сахалыы саҥардахха аны өйдөөбөппүт диэн этэр дьон эмиэ баар. Онтон бу каналбыт сүрүн сорунуута, сыала-соруга, кэпсэтиилэринэн этиллиэх санаалар сүрүн суолталарын ис хоһооннорун тириэрдии, ол иһин барыларыгар өйдөнүмтүө буолар гына олоххо хайдах саҥарарбытынан Ардыгар нууччалыы тыллары быктарар түгэннэрдээхпит. Ол эрэн, бэриммэккэ син биир үлэлэһэбит. Бэл бу биһиги, тыл үөрэҕэ суох дьон, маннык саҥара-иҥэрэ сылдьарбыт тус бэйэбит сайдыыбытыгар улахан хардыылар буолаллар. Онон бэйэ-бэйэбитин өйдөһүөхпүт, өйөһүөхпүт диэн эрэнэбит. Дорооболоруҥ күндү Көҥүл куйаар подкаст көрөөччүлэрэ, сэҥээрээччилэрэ. Бүгүн эһигини кытта Елена Кондакова. Дорооболоруҥ. Она Исханова Силева. Бүгүн биһиги ааспыттааҥҥа эфирбытын саҕыыбыт диэн. Онно буллаҕына туох диэн ыйдахпын баҕарабын. Били ааспыкка эппитин диэн пророктар диэн бааллар. Диэн пророк Иона уонна пророк Ветхий Заветка арас пророктар книгелери бааллар Онно буллаана бу чолан пророк Иона туһунан ыйтаары. Уонна пророктар диэн хайда қойдық Ити Ветхий Завет эргикэс тылга элбэхпэ бу араас букер бу пророк, книга пророка Исаи, Иеремии, Плач Иеремии, Езекииль, Даниил, Осии диэн элбэхтэрди пророк диэн оттон таҥараны кытта көннөрү кэпсэтиигэ тахсар дьоннор онно били благовестники диэн таҥара тылын дьоҥҥо тиксэрэр тиэрдэр дьон диэн курдук. Оттон таҥараны илэ көрбүтүн ким да уһуоҕа, да пророк көрбөтөҕө даҕаны кини тылын истэннэр или хайда эрэ араанайдаан бу куолаһынан даҕаны түүлүнэн да кинилэргэ кинилэринэн через илдьит ыытар эбит сэр. Ол иһин ити пророктар ону тиэрдэллэр. Эти книги пророков аагарга ыараххана ус. Огнова пиһиаска хам худургу ионна кылгастааны худургу өйдөбүлгэ диэн онтон ыртар хаалых битти

Ону Иона олох буолуммат. Иона бэйэтэ уонна ити пророктар бэйэлэрэ праведнай олох олороллор. Олох таҥара эппит тылынан, сокуонунан ити Моисей уруйбутунан биир да заповеди кэспэккэ олох ыраас майгылаах дьоннор диэххэ син сөп праведники дэнэр. Ол иһин инник дьоннор тыллара күүстээх буолар, дьоҥҥо тиимтиэ буолар диэн таҥара Ионаны ол ниеве диэн сиргэ бараҥҥын дьоннорго мин итдьикпин тиэртиир буолла дьэ мин кинилэри Твердым күн иһигэр көмөтөхтөрүнэ сирдиттэн суох оҥором дии. Ону Иона буллаҕына бэйэтэ праведная буолан тохтуур. Олох быыһыан баҕарбат. Онна куотарга турунар. Куотарга турар, на хараабылга киирэн, били на күскө спойлер даабаққа ди, тохтуун нурулугудун, хараабылга киирэр, куотааргынар ана улаханга шторм түһэр. Оны буллаҕына ол хараабылга арааны язычник арааны таҥараллар дах дьоннор бааллар сеп Шторму түһэрэн өчө араас бары бээл-бэйэлэрин таҥаралар бөрүмэ хатыылар шторм олохтохтообот. Антон ол кэмҥэ Ион ылан түрүҥҥэ киирэн утуйан хаалар. Ону били бары үнпүк курдуктар, онтон ол ким буруйдааҕы дьаһанан били кадыр этитиинэн курдук ол Ионаҕа тиэлэр аны эн туох киһини туох наатаҕын диэн курдук эн туох таҥаралааххын бу оннук таҥаралаахпын үҥ таҥараҕар диллэр буола быыһанар гына. Ону мин киниттэн куотан эрэбин дии буоллаа дии. Мин кыратык билин үчүт тохту көрсүм дии. Котонревин диир аны туох анчахай да таҥаралаах киһигиний диэн явно эйигиттэн дииллэр буолла дии аны хайыбыт иччоҕо диир дииллэ буолан мин быраҕын диир аны анараңы дьоно бастаан бырахпаттар хараалтан бастаан үҥэллэр эмиэ хайдах буруйдаах киһини буруйаһуох du киһини өдөрөн кээһиэхпит ту тух грех надо шу взять кудут Короче, үҥэллэр, хайыылар, антон бир тохтообот ылылар дьэ, быраан кээһэллэр. Киит ыйыстар. Киит ыйыстан үстүүн, үскүн онно хытанара дьэ. Толкуйбаҕа түһэр, онно таҥараттан көрдөһөр. Быыһаан миигин абараан, амааманнык өлүөхтээхпин дуу диэбит. Кутучу начча таҥара быыһыыр, ол гынан быыһаан баран, иккистээн эмиэ бар диир онно.

куу курдук таҥастары кэтэ-кэтилэр астаргар постка киирэн кыыллыын оҕолуун сүөһүлүүн бу үрүмээрилэр таҥараҕа үҥэллэр таҥара бырастыгын окаяния киирэллэр полностью даже саардара ол туһунан истэн баран эми полностью постко барар гына тохтур биир да киһи туораҕа хаалбат

өлөрбөт таҥара барыларын быыһаан кээһэр сөп бары көннөхтөрө дипокаяниеҕа исповедь бөҕөтө ыыталлар мост бөҕө аһаллар диэбиккэ ынахтыын сүөһүлүүн эһэхэ оҕолун бары саар кытта аны буоллаҕына иона просто кыыра блин маннык суораттамын мин ханаатахпын өргөмө тоогуд мон олорор буолаах се мас санныырчылары отыйан халбытар ол маха үүнэн тахсар

Таҥара эмиэ тохтуур була ыытар буоллаа дии. Эн бу Үүнээйиттэн сылтанаа хомойдун дуо? Бороос да хомойдум диир. Наһаа да хомойдум, бороос олоруохпун да баар буолбун диэбит курдук. Аһа. Тоҕо манна олоруохпун били баттал эрэй диэбит курдук да хайда олоруохпун диэно. Таҥара этэр эн бу маһы үүннэрбэтэ аһын даҕаны. Эн бу маһы оҥорботоҕун даҕаны. Эн бу сиргэ тугу да оҥорботоҕун уонна инник эрэйдэнэҕин да диир. Аһа. рейденэбин диир тугум условия бөтө хаалла дии диир хайда условия то олорохну дии кудук ти онтон таҥара чүмэти быһаарар болаа дьи бу хити курдукен бу маска илигин атаккын туқын хыраҕын урбатаҕын аны маска дарыбытыгарын таанаргаатыт рейденнин агай диир мин ити ние ве куорат тутулларыгар ити дьон хайдарыгар бу сүүс сүрбе тыһынча киһи олорбут куората Ону сиртэн суох гынан кээһэрбэр хүрэҕим ыддьыр диир. Мин барытын оҥорбутум диир. Ки хас киһи оҕолонорун, хас киһи бу олох салҕанарын, үлэлэригэр, дьаһахтарыгар тыгар мин көмө буолбутум диир. Ол кинилэрчэ туорумаара таҥараттан барбыттара аа туох диэй, аа даже ничего диэбит курдук. Сөп? Аам, атын ол таҥара эбэтэр бачча махтанабын били туох тохтообутун ол гынан баран дьэ Ионаны өйдүүр хайдах курдук ону били Ион эмиэ куотан баран били көрө-көрө кыыр атыйар була таҥараҕа бу куһаҕан мөкү туох өрүттэрин билмей көрдөрбүт дьоннору таҥара явно быһыыр диэбит курдук наһаа добрый таҥара явно быһыыга оно өһөргөнөр ол быһаабытыгар ону онду орбойон болоро булаажыбыт да дьэ инник ол иһин Олору ити книги пророков аахтахха бастаан хаддары диктивай курдук эп. Онтон маннык метафорично бу бэйэбитигэр, бэйэбит оҕолорбутугар, олох олох араас түгэнигэр сыһыаран мэрийдээн тутан хабан көрдөхпүтүнэ барыта хайдах өйдөнүм түйө болар. Хор книга пророка иона бэттиҥнэ өрөх хатагус бит да ахтаха киһи өйдөөбөт. тоҕо инник буолбутай диэн эп онтон инник ойуулаан көрөн аhaa ити ити оҕо курдук ити туох курдук иин диэтэххэ биирдэ киһи чуолбайта өйдүүр оннуттан ити хайдах курдук эмиэ хороҕор биһи дьоҥҥо сыһаммытыгар ни себе ни другим диэби курдук ти аха мин билиини кыннахпы киниэхэ үчүгэй буолуо диэн оҥорбоппутуй ди эбэтэр ханна эрэ улах хамсыйабыт диэбит мана наһаа элбэх киһи порога таххан кэлэр ди ну бу сахалыы наачу перевода бар ди

Бастыкы да? И было слово Господа к Ионе, сыну Амафии, «Встань, иди, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до Ниняги». Көр сахалы дыманнык боор. Биир күн Иона Амиттай уола Айыы тойон кинини үҥүрар саҥатын истибитэ. Айаҥҥа тур диэбитэ ол саҥа. Улахан куоракка Ниневияҕа баран олохтоохтор аньыыларын-хараларын саралаа мин кинилэр хара дьыалаларын көрбүппүн иһитиннэр диэн диэн аны ити бу айыыларын хараларын диэн эми таҥараттан туора барбыттар мы просто грех аны боллагана ити ветхий завет аахтаха ити тоҕо мин вердикт оҥоробун диир курдучу ветхий завет ол ураахтахха ити онну маны жертвоприношение онну манна туора маара били онну манна оккомаска сэргэҕэ үнүү таҥараны ханнары оҥостон ай ай ай холобура бу айылҕа таҥарата бу уу таҥарата дии бу уу анита дии ити

итиннэ эргитиллэн таһар олим бу кылгастык маннык хоруллан тахсар э вот манна ити били наачи ди манна тух онуха айыы тойон киниэхэ пите эн бэлбэйэн көрөн истэн улаатыннаран эрэйдэммэтэх мүнээйигин биир түүн иһигэр үүнэн баран хатан хаалбыты от сыыһым аһыйаҕын оттон ити уҥа хаҥас илиитин кыайан араарбат сүүс сүрбэ тыһыынча киһилээх баһаан сүөһүлээх Тойдох, Ниневия курдук улахан куораты мин хайдах харыһыйыам суоҕай диэн. Диэн, э? Ол иһинэн биир түүн иһигэр хагдарыгбыт тугу туохтуугун, а так холобура эти язычниктар били аньыны харан оҥорор диэн бу туох уҥа хаҥас илиитин кыайан араарбат дьон диэн аттыр. Аха. Иннин кэннин быһаарбат, уҥа хаҥас араарбат, сырдыгы харан араарбат, барта балабаай үлүбэйэ олорор, бартын таҥара курдук көрөр, иннэ сүгүрүйэр, манна сүгүрүйэр. диэн курдук итини били итиннэ сыылнас олоҕурдар манна сыылнас олоҕурдар диэн курдук ол иһин олобра бу книга книги пророков өйдүүр гына ити книги пятикнижиены восстанага ханада сеп оччоҕо дьэ өйдүүгүнэн бу анныы хара диэн туох болар аны ити бу левитка даҕаны числа второ законе исход кыбар эти хайда жертвенниктаннар хайдах бу таҥара үөрэппитин биэбэйдээбитин таһынан сыыһа суолу тутуһалларын туһунан онно ити барыта баар. Эп ойон холобура Библияны үчүгэй ааҕын диир дии. Аха быстахтык буолбатах. Аха чол бастан ааҕылаан из контекста выводная ааҕар боллахпытына билигин аха маны биирдилэн даже книги пророков өйдүүр гына итини толураагыхха наада. Холобура манна эмиэ холобура туох аньыыны харан оҥорбуттара чахчы тугу гыммыттара ханна ити тугу эрэ туруораннар тохтааннар сүгүрүйэн киирэн барбыттара туох жертватын туох иһин биэрбиттэрэ аны молитва диэни бэйэтэ туһунан молитва көрдөһүүнү тугу көрдөспүттэрэ таҥараттан көрдөһүөххэ сөптөөҕү дуу даже таҥара ол туһунан истиэн баҕарбат тугун көрдөһүүнү диир курдук ди ол иһин ити аньыы хара диэн тыл бэйэтэ ис иһигэр киирдэххэ биһиги языческай култтарбыт обрядтарбыт онно кирсэллэр барыта аньыы хара диэҥҥэ киирсэллэр Олеге холбора молитва диэн тылы таарыйан астыбытча олен ханнык эрэ кэлин биэриус туох бүтчэ ме ханнык молитваны таҥара истэри ханнык истибэти туох туһунан биһи көрдөөх бүтүн сөбүй туох бэбит аньыбытын харабытын эмиэ ылынан ырытан таҥарабын үлүстэн аһыллан исповедь курдук эбитер эме уже пост туһунан туох тун хайда бу ниевия сүүс сүрбе тыһынчалаах дойду кылын кылын үөллүнча айдыын быыһаммыттарын туһунан эмиэ туһунан киһи өр кэм толкуйдуур туга барда толкуйга тардыахта миэхэ олору бэлэмэппиэт ыллыбыт онно онон эрэ олоҕор олоруохтаахпыт ол эппиэккэ салгыы ыйытыы үүнэ туруохтаах оччоҕуна дьэ билиибит халыҥаан иһэр онно билиибит тохтур олохсуйар диир кутук образ жизни да курдук буолан киирэн барар икки кыраттан тотуохтаахпыт

Ол трансформация буолбатах. Ол просто пока семя угуллунна төбөбүтүгэр. Ону туһаҕа таһаардахпытына дьэ трансформация бар. Аны дьиннээх туһаҕа таһаарабыт били үтүө туһаҕа дуу, мөкү туһаҕа дуу. Мөкү өттүгэр эмиэ туһаналлар. Холобура ол иһин ити эмиэ языческай курдук элбэхтэ көрөн турар түгэннээхпин. Аны магическай ритуалларга отче наш иһин таҥарака сүгүйэр молитвалар ааҕыллар. Ол эбэтэр ити улахан анихара үлэтэ. Сен? Ону маннык көрдөх Ырдакка кинилэр бу аа таҥараһыттар эбээт таҥара молитватын ааҕаллар на самом деле хараҥаҕа тутталлар. Ол иһин эмиэ Библиянаах да хабаар Иисуска кэлэн ыйыталар вот эн бестары ыытаҕыт бу дьон абаһаларын ырастыгын биир астаһата тоборбаты диэн эбэтэр өссө туох диэннэр баар буолаллар вот они изгоняли именем твоим бесов улаата эн оҕолорун хомин оҕоломо билбэт дьонум дир ты проклятый род дир А, ну, они же именем твоим изгоняли, они же именем твоим исцеляли других людей, они же именем твоим воскрешали. Билбэт дьонум диир. Аха. Они вообще даже бу холор Библияны толору аахпыччоннор магия олоханы киириохтахтар. Аха. Тоҕо диэн они хара диэни чахчыта билэллэр. Аха. Бырванна из контекста аха молитва бар эми молитваны тон олата быһаҕас өйдөбүллэр. Аха. Очоҕуна дьон хараҥаҕа барар. Дьиннэхти хараҥаҕа онно хараҥаҕа ол хырдыктан туора туһаммыта болар это просто олох псевдо, и самообман, и обман других людей. Онтон билигин холобур ити эмчиттэр, көрбүөччүттэр диэн наһаа сайынна дебут да. Наһаа элбэх киһитин үөрэнэр даҕаны, эргиир даҕаны, оны угуйуулаллар даҕаны, итиннэ буллаҕына, эмиэ били дьоҥҥо көмөлөһүөхтэрин баҕараннар, инник эмчит буолаллар буоллаҕа дии. Кинилэр холобур

тухтаата диэн эттэригэр бу именно болезненной хамы хыннасторонноһытар курдук Тяп олин на основе этого нет спроса, нет предложения диэн курдук. Олин блин эмчиттер үксэ хайыллары, эмчиттер үксэ кимнилere эбэм кэллэ, ким эрэ кэллэ ди алтыһаллар үксэ. Ди ким эрэ киннер аттылар эбиһээт бар болар. Эбиһээт. Биир да ыраас эмчит суох. Маҕана халааттаах аанньал балыһаҕа баар буолар син. Эп иту кини эми ол үөрүнэн туора тохтаан була ди. А так үксүлэрэ не учтар билигин массажистар да үксэ дьиктибэҕэ иһиринэн үөрэнэн кэлэллэр. Ким эрэ ыйар кэрдэ диэн эбэ хүктэриилэ абаһалаах дьыллар. Аха. Внедрі подключкалаахтар диэбит кудук ти. Ол иһин холобурайти эмиэ эмчиттэр туохтар эмиэ бу библияда эмиэ баар эмиэ ааҕан турук хайын ханнык кэти айыққа хабы ханнык кэти айыныққа хабы

ханнаппытым ханнаабыта онтон олох бэҕэнэн үлэлэр диэбитэ бэҕэнэн бэйэн искэр вот ол иһин үксүлэрэ билиҥҥэмчиттэр постоянно клиент оҥостон кэһэллэр дэ илиите иҥиире татта туга эрэ гынна бу семьяны семьянан бүнү ити туохтан вербовщиктар диэн ааттыыр билиҥҥэмчиттэри билиҥҥи көрбүөччүлэри үксэ вербуйдаан кэһэллэр ол иһин ол же сетевой пирамида курдук Биир киин аҕаллын, иккис киин аҕаллын, үһүс киин ол күөстүү дьон аҕалыа. Итинник бу сирдээҕи олоххо бу дьон тыынар, энергия биэрэр. Онон бу абааһылар уонна глюкоза уйаһа дьирдуохтар тыын ылаллар. Онон эрэ олохсуйаллар. Онон эрэ эмиэ ким эрэ сайдыыга барыан син, ким эрэ хүтэн хаалбаккына, сэмэлийбэккинэ эмиэ абааһылар эмиэ кыһаналлар, хүтэн хаалбаккына. Сөп? Ол гынан эмиэ ити харан хаалбыт куттар розень бэйэбэлэр роз атын атыттар ким эрэ кыдьык бууха турутааҕыта харан хаалбыт тумун эрэ хитээри булуо ким эрэ оттон мөккү оҕо сөрүттээх быдан элбэхтэр били ан дойдуга хараҥа онна түктэри куһаҕан быдан элбэх сеп үтүөнү сырдыгы булан ылан өссө ол үтүөнү сырдыгы төлөлөһөргө бириэмэ наада дибили асыкан трилица евы эми оҥорбуппутин аха онно кэм туһоостар били өссө абаһатый элик тухтар диэххэйнаа күскө куттар онно били ханна таптал баар онно сырдык хаалар дьи ханна этихии айдаан онно буолар блудливай хоҕос кут киирэн биэрэр дьи аха ханна хомойуу куотуу ыһыы хаһыы кэмигэр дьи аха ол иһин итинник эпитетин духханнар халыйан халыйан эпитет онто ити хорох дьоннор сахалыы эмчит сахалыы эмтииллэр диэн онно эрэнэн бараллар диэт эмиэ аньыы-хара буолар буолла. Эмиэ аньыы-хара холобура нет худа без добра курдук гынан баран вроде бы үтүөнү оҥорор курдуктар эмчиттэр ол гынан баран бу хас киһи бэйэтигэр бэйэтин өйүн өйүн сааһыланан сайдыахтаах киһи сайдыбатаҕа бу түргэн быстах эппиэт ылан дууһата эчэйбитэ бытаҥара киниттэн кэлэйбитэ итиннэ эмчит эппиэтчир Ол иһин холобура эмчиттэһэмэхтэрин бу мин тыһынчанан киһини эмтээтим, иҥдиэм кудук ти аха анараа дойдуга үктэнэр кэммитигэр ити барыта улахан груз буолан этээсин Мен холобура биирде иту массажист курдукларбытым ол хереппите тохтаабыта эмиэ холаққан үлэ ол кини миин онно эмтээбите мин ханнаабыта кини эппиэтинэс буолбат кини эппиэтинэсине қаһыктэрдем эппиэтинэс буоллум күндү күнгерлы бу бэйбин үлэлен атаак эмиэ мин хайыым этэ ой хырыай кини хабарым этэ ой эмиэ хараҕым төбөм эргэ эмиэ хараҕым үчүгэйдик көрбөх буолла эмиэ инник буоллум эмиэ баттанным эмиэ тохтоотум бэйэбин уларытар тумуһуох буолуо этэ хыал хорук да куду туруоруммут этэ ол иһин киһи бэйэтин көрүнэн бэйэтин саалынан ол иһин тэбинди бу книги даже пророков киһи э, бу туох аньыыны хараны оҥорору ханна кини аступайся гынары ханна биһи таҥараны э, хомотобутуй диэххэ таптыыр аҕабытын ханна хомотобутуй Таптыыр аҕабыт буоллаҕа дии. Аһан аҕабыт өссө биһиэхэ старший убайбыт курдук ис ууһу бүтэн ханна ис уустан биһитэйэбитий диэбит курдук дии. Мм. Ини барыта наһаа үчүгэй көрдөрөллөр. Ол иһин ити бу а, бастакы пяти книжины ахтахха, бу биһиэхэ даже сахалыы перевода бар дии. Бу сахалыы перевода бастакы книгата төрүттэнии, онно тахсыы диэн. Аны наһаа үчүгэй барыта суруллан турар. шри воды чуйбай улахан оның киһи библияны ручкалаах линейкалаах олорон ааҕыннаада бу маны аха бэлиэтинэбин онно туспа тетрадька эбэтэр туспа тух блокноппар порунабын итини мин маннык толкуйдуубун онно үчүгэй деманы үйсигин болан икки үс болан олорон кэпсэтиэххайын көр мен бүгүн чаманнык ааҕабыт бүгүн ман ааҕам бара мин ини ааҕам ини толкуйдаатым аны толкуйдаатым иккискии тугара тиэнин үһүскии вообще атыннык толкуйдаан этиэн син онномун түмэн таһаара былыди эми 3-единство бэйэтэ эми 3D формат аха на самом деле төһөнөн көстөбүт 5D да болон халын син онно мне токтамыхха наада эргиллэн кэлэн баран эни хаматтанааҕан көрүөх хаһын ди оччоҕо өссө киэҥник көстүөн син эбитэр онну ааҕан бараманы күннээҕи олох бутууру дьон эрэ кэтэнгэ өл хастыр дэрдээҕэр үчүй бай

эзотерической шизоидной духка барбаттар направлениеҕа а так бэдр психологтар астроптунировка шизоидальный тип мышления курдук буолар онон холобура биһи эмиэ кармологияны иҥин ыртан киирэн бардахха сорохторо эмиэ курдук баран хаалыахтарын син ол гынан баран шизоидальный бардаҕына мистичное эмиэ язычество өттүгэр баран хаалыахтарын син ол гынан баран холобура кармологияны үөрэппикки уже өйдүөхтээх Бу урукку олохпор мин эмиэ ханна обрядовая системаҕа, эмиэ туора ритуальнай, эмиэ туора клятва, эмиэ хаан тоҕуутунан, хаан тоҕуута диэн өлөр үөрэ буолбатах была, дьэ эмиэ там эмиэ түмтэн эмтээһин диэки куду араастаан эмтээһин эмиэ тыл-өс быраҕыыта ким эрэ кыргыһыыга этиһиигэ анньаан эмиэ хаан тохтооһуна курдук буолар. Сөп? Ханна эрэ ким эрэ аһаа бу өстүйэн ким эрэ проклятие лаатаҕына ол проклятиелаабыт киһи проклятый эрэ киһи эппиэттээбэт өссө ким кингэ кынньаан биэрбитэ эмиэ онно ахсар киирсэр. Сэ болинче ити вообще дириҥ тема. Эппиэтинэскэ үөрэтэн бу хардыыбыт аайы эппиэтинэс ылаха олен бу холура эмиэ библияны ылаха кини духовно нравственное воспитание улахан көмө оҥорор. Көннөрү ааҕы болботох ырытыы бэйэбитигэр ууран көрөн баттыбытыгар бар дьоҥҥо ууран көрөн бу событияны ситуация олох холобур этиме сама реклама кудугулунуман ити олохор биири оонньу спираль жизни оонньу эмиэ биһити түөт эрэ араас сценарий биир событияттан түөт араас сценарий эргитен көрөөһүдү хайдах буола хайдах буолуон сөбү хайдах ханна төттөрү хардыы оҥоробут ханна иннин диэки барабыт ити сайды туһуна биһи эволюция барабыт тэбэтер төттөрү хас эме хардыы бараммыт сайдыбытыттан тохтон хаалабыт диир кудути дигин эти философията ис туга наадирин Блин, бу а, хардыбыт аайы тугура дьоҥҥо тиэрдэ сатыыбыт, кэпсии сатыыбыт, быһаара сатыыбытчи, эфирдар да нөҥүө боростуой судургу тылына. Кими да мөҕүттэн да буолбатах үчүгэй били үчүгэй куһаҕан да кими кими да куһаҕаҥҥыт да үчүгэйгит да диэн буолбатах хараҕыт маҕаҥҥыт да диэн буолбатах просто бу уровень сознания дэнэр майгыбыт сигилибит ханна турарын туһунан өйбүт санаабыт хайдаҕый диэн Итини киһи барыта сайыннарар кыахтаах. Лин таҥара барыларын таптыыр дьиҥин дьэ. Кими да ол эн астралгын, ол аата бүккү киһигин эн өлөҕүн иһин диэн буолбатахсар. Өлүөххүн син. Ол гына мэ любой момент таҥара тапталын бу бэлэх курдук ылынаҥҥын өрө тахсар кыахтааххын. Аһа. Сөп, оннук Ити быыһаныы диэн этэҕин дии. Мгм. Ити быыһаныы диэн туохтан быыһаныахтаахпытый ити ини хайдаарымыннык?

обновление биэриэҕиттэн ыла дьоннор аатка редко бараллар сөп үксэ бары быыһанар онно период рождения хаҥаттаан возможность көннөрөргө ол бэриллэр диэбит курдук ол гынан баран бу иисуска таҥараҕа кэлбэтэхтэринэ хир халлааны көрдүгэр орто дойдуга хаайтаран хаалаллар Онон холобур эти биһи эмиэ саха тухпутунан аhaa бу өбүгэлэрбит инна хаама садьалар манна хаама садьалар орто дойдуга аха көрөбүт инна бээлэрэ алаастарыгар хаалбыттар ити орто дойдуга хаалан хаалаан тохто чүй буолбатах ити быыһамматах дьоннор диэн быыһамматах биһи уоллаах хантан кэлбиппитигэр тахсыктаабыт ханна кэлэн харан хаалбыппытына буолбатах эт олен холобура ити биһи бу Иисус Христос быыһааһын быыһааччы диэн Иисус Христос спаситель диэн ол именно кини аата распаниета буолбатах Христос распания буолбатах это не фамилия Это спаситель диэн быыһааччы биһи дуухпутун быыһын биһи оҕолаата төрөппүт аҕабытыгар бу анараа сырдык дойдуга тахсыахтаахпыт блин царствие небесное огромное царствие небесное бу Иисус таһыгар а дальше биһи таҥарабыты куппук хантан кэлбитинэн ол эми онньуга ойуулуһатыгыччы буохаабу дух ханан кэлэн индею кудук аха ол иһин биһи куппут эрэ буолбата дуухпут высшая быыһынан Өттөрү сырдыктыгар тахсах световой структураҕа тиийэххэ. Аха, таҥараҕа. Аҕабытыгар онно туһунан дойду ол иһин бу орто дойдуга хаалан хаалаһытыахтаахтар ити биһи аха өбүгэлэрбити ытыктыахтаахпыт убастыахтаахпыт ол гынан баран бу родовой систематтан биир киһи таҕыстаҕына баралагыр сып сырдык млечный путь курдук суол оҥорон таһаарар аха ол млечный путтар элбэхтэр

Ага. Олата вечные мучения бара. Ага. Олен холобура Иисус кэлиэҕиттэн вечная жизнь кудугун эргии эргии ол гынан баран салгыы барыахтаахпыт. Уонна от эти кратыбаан мистичка гудухилли ол гынан баран бу Царствие Небесное Иисус ол дьиҥ өссө таҥараҕа тиийэлпит ирбит. Это как бы

Аһа, үлэһин дириҥ да дириҥ үлэ. Толкуй хаан да толкуйдуурга туох бүппэт олен быыһаныы диэн онноһыта. Биһи боллаҕана ол эппитин эмчиттерге диэн эппитин эрэ быыһатыыт өссө 2-3 сыл олороору диэ кудучи дигине ки онтон куттаныахта. Күн сибилигин өлөн да хаалар күннээх боллахпытына биһи сырдык атыраа дойдуга тахсар кыахтаах болух. наада холобура ити мин кыыһымнар эми бу тохтур кэпсиир урут куомаҕаһытын көрөрдөнөр исууһу билигин хороҕор түһээтэҕинэ да көрөр үһү пока ылбаппын пока ылбаппын диир олинче үөрэр өссө олорор кыахтаах эппинэн этебин эти как десять дев притча бар ди десять дев без кыыс жених кэлэрин көрсө лампатыгар тух запаас арыылаах кэлэр биис кыыс көннөрү лампатыгар запааһох баар эрэ арыынан кэлэр хаһан кэлэрэ биллибэ положение диэн ол таҥара иисус быһыы кэлэр диэбит курдук чи ону түүн буолар түүн утуйаһаттахтарына бу кыргыттар арыылара бүтэн хаалар хасырданан ол туох кэлэр женихтара аны балар уоттара хуох уота хуох дьон ылбаттар уота хуох киһин ылбаттар ол аата биһи молитванан бу хырдыгка талаһан хырдыгынан туолан айыбытын харабытын ыраастанан айыбытын харабытын ыраастанан хараҥабыт суох була көндөй курдук буоллахпытына биһи запас була бу үһү билигин да өлөр күннээх буоллах биһи арыыбыт запастаах сырдыкпыт уоппут запастаах буоллаана биһи онно тахсар кыахтаах ити холобурас шикок савьера диэн киһи баар урут спиритист өлбүттэри бухарбыттары кытта кэпсэтэр киһи ол киһи хоруйбут были өлбүттэри кытта алтыһаан кэпсэтэн ааспыт түгэннэрин хоруйбут кинигэлэринэн кинилер уһуллууттар бааллар

таһараҕаҥ бүтэ сып-сырдык вот кэлэлэн бар аны буоллаҕына холоро биһаттыбытыгар если за нас есть кому молиться тоже хорошо өллөхпүтүнэ а если биһи баранар язычниктар харанан тугунан олормут буоллахпына биһити мээнэҕэ алгыстыы кыйбат ол биһи ханна эрэ сир буор айыытыгар ол бэйэтэ таҥара айыллыбыт ону биһи кини таҥарабыт оҥостор токкин эмиэ онтон кэһэйэр. Тоҕо наводнениелар буолаллар, тоҕо землетрясение буолар, тоҕо диэтэргэ не тех духов боготворим диэххэсин сөп. Төһөнөн ол духтары боготворим, олору кэһэтэр таҥара диэххэсин эмиэ сөп. Потому что бу күн, ый, сулус, сир, от, мас барыта таҥара айыта. Биһи эмиэ таҥара айыытабыт. Это значит творение, создано Богом. ди Оленча худургутук инник этен биһиги быһанар суолбут Христос эрэ болар болар. Христос ано аха кинеренү она кинини эр аха Христос бар мен Христос кетагайдим эредим болмаха бил ас бирге күлүс битим тох күлүс бар того биһи Иисус чакчы итегайербит туһуна эп чакчы эреллах болар бит кыымын туһунан икки күлүс туһунан эпидемге что важно

Или эбэтэр өйдөөтөхтөрүнэ, вот, а ты просила нас участвовать в этом нечистом желании диэн курдук сэ. Ол иһин киһи баҕа санаата эмиэ туох буолуохтаах. Аха. Таҥара толорор гына, таҥара истэр гына. Аха. Холобураан Оле во имя Иисуса Христа аминь диибитчи. Өссө күштээх били во имя Отца и Сына и Святого Духа аминь диибитчи улаата Троица на бихити пониматрицаға Троица туһунан эмиэ чуобайтик били ол же тетрайдербыт ол же молекула клетки иҥин ырытан көрөн бардын эми кэпситэбити тоҕо жизненный клетка тетраэдр курдук молекулалааҕа диэн курдук не просто тройка не как тень а тетраэдр да 3D формалаах диэн курдук ол иһин туһунан бэйэтэ эмиэ философията халыҥ омуттан биһи ити толкуйдуур үөрэтэр олохпут устата эдьиһэдьэр философиябыт эпиэттерэ манна элбэхтэр ону биһи маннык түмэн аха диэт көрүү оҥоробут дии тоҕо диэтик уонна ити аспыккаан эпиэттээбэтэҕим быһалааҕа дуу холобура тоҕо перерождение диэн хуоҕуй диэбитин дии аспыккаан этэппэтэҕэ үкүн билим диэбит курдук туохтуур тоҕо диэтэргэ ити ветхий завет вообще он түөрт он бес четырнадцать пятнадцать век до рождества христова хоруллубут уйун боллаҕына хыйа баай ити до рождества христова кэмнэр боллаа дии а новый завет саҥа кестил первый век эрэ хоруллар. Хаҥа кинигэлэр онно киирбэттэр. Понимаешь, хаҥа ол иһин үөрэтээн, онно тебе былыргы даже бу икки үс сылан эрээттүүр биһи өбүгэлэрбит биһи бу кэннин диэкинэн баар аймахтарбыт урдуспут диэбит кудук ти кинилэр онногор 3D форманан өйдөрө олорор этэ. Сознание было 3D, астральнайта үөһэ кыайан тахсыбат. Билигит барыта дьэ көндөйдүү көстөн арыллан, что между строк было написано, көстөн кэлэ турар. Бүттэ хойдор, көрөрбүттэ кэҥиир, ырытарбыт да туох туруона более смелое оҕус высказывание баар буолар урут бартаман религиозное или туоҕар эти даже хабеский былассаан религия хуох эми туһунан идеологическое мышление угатыр булахтарын билигин бу когда свобода мысли бар кэмигэр биһи итини арыйан кэпсээн үспүйдүөхпүтүн наада тоҕо диэтэргэ хотору кэминэн итэмиэ барта бабуллар хаайыллар кэмэ кэлиэн сөп спираль курдук спираль арыллар онтон төттөрү эмиэ барар дьэ олен любой момент итинник эмиэ баран хаалын син олен билигин дьон өйөһанаат хор үксэ дьон өйөһанаат эмиэ деградация баран эрэр тохта средневековье тонола тотоҕолон эрэр эмэ эдэр санаалар садоми гамора курдук холобура бэлэ маннык тохторго хайдах секстырга тугу үөрэтэллэр хайдарыга хөпкө өйөхтээххине онна бунар бу постельный сыналарын элбэте дьиэ олох интимнай дьон тугун истэрин дьон наһаа сөбүлүүр. Эп маны духовный туһунан биэриилэри олох ыарырҕатан истэр. Эп кинерге лучше холобарам эн мен лично олоҕум туһунан мин кэргэним, тугаһыырбын сиирбин ыйытылаһым ыйытыласпытым болор быдан тыһынчанан көрүү бар болуо этэ. А так биһи киһиэхэ барытыгар туһалаах болан эфир толкуйданан, өлөнөнөн салгыы үлэ барар гына ыытарбытын

Аны ити эмиэ опытынан хайата холборо икки тыйынча уон түөрт сыллаахха тугу этэр этибиний диэбит кудучи билигин дьон хороҕор онно дьада гanyайдан эрэр Оле биһи бу кэпсэтиибит уон да сылынан актуальный боллаҕына уручуй бол этэ эт холобура бу былырыын иһин хуруллубут эфирдер дьэ хороҕор дьоннор үстэ биэстэ көрөммүт дьэ өйдөөтүбүттииллэр ол иһин бу биэриилэри ки хаста эмэ көрүөн наада бу мээнээх көннөрү трендовая тема болбатах билин конечно эмиэ христианствоны дааны бу веран итэҕэли бу направление бу спасение души ngин эмиэ тыран курдук оҥораһатыыллар онкунаман төһөнөн тыран дыбан оролор барта инфо-цыганство курдук буола хаалар быстрый результат ханна да быстрый результат буолбат uni биһиэхэ баары баарынан бу билигин борос боп боростой тылынан кэпсии олору ди олин истер кулгаахтаах истиэҕэ кулгаахпы харахпыт киэргэл эрэ буолан биһиэхэ бэриллибэтэҕэ олиһин паһаалыста болҕойон истин бүгүн өйдөөн истибэтэххитин хассын хос иһиттэххитинэ эбэтэр эһиил эбэтэрчэ Икки нэдиэлэнэн биир ыйынан иһин саҥаттан холбоон иһиттэххитинэ элбэҕи сэҥээрэн истиэххит уонна билиэххит, өйдүөххүт тиһэниҥ. Оннуттан сорох ордоннор өһөргөнөн турааччылар «Ай, билигин тиэтиир кими да куолулаабаппыт, кими да өһөргөппөппүт, куһаҕан үчүгэй диэн суох, үрүҥ үрүҥ хара диэн суох, билиҥҥи үйэҕэ барыта туһаҕа эрэ буоллун» диэн арай биһиэбитин аһаа бу порочно өттүбүтүн бу Аньыыбытын харабытын өйдөөтөхпүтүнэ, өһүргэнэр тустаах буоллахпытына, ол аата онно дириҥник ырытына көрдөхпүтүнэ сайда барар тустаахпыт. Онто өһүргэнэн баран тааһынан ылсыы-бэрсии барахсан киирэн бардахпытына туох да туһата тахсыбат. Билигин Лена Кондакова да буруйа суох, Айсаана да буруйа суох, онно бу көмүлкө куйаар биэрии подкаста кими даҕаны үөҕээри, кэһэтээри, алдьатаары оҥоһуллан турбат, барыта үтүөҕэр таҕыстым диэн баттэ. Сөп, ол иһин биһи кими да куолулаабаппыт, биһи баалыста ырытынан көрүн истиҥ, анализтаҥ уонна ырытынан көрүҥ диэммит биһиэхэ толкуйдуурга эфир биэрэбит сиэмэлэри үүннэрэргэ. Сөп, аны ити арбадаҕаны притча баар дии чуйбаайым. Эмиэ тохтоботоҕой да притча про сеятеля диэн Иисус кэпсиир диэн. Сорох иэмэ суол кырыыта түһэр, чыычаахтар сиэҥкээһэллэр диир. үүмэх үспейден үүмэххэ да хаалар диэн арыт хиэмэ кэпсээммитим арыт хиэмэ таас быыһыгар түһэр таас быыһыгар түһэн таас таһыгар почвата аҕыйах үүнэн иһэн күн тыктаҕына күлүк оҥорон эмиэ тохтоон хаалар үүнэрэ диэн арыт хиэмэ туохха түһэр диэн били терния диэн сыс от быыһыгар сыс от сыс от быыһыгар түһэр аны сыс от күлүгэр сыс от били ууну тугу баһыйар буолан эми үннэрбэххэ хаалар диэбит курдук уонна арыт туох дьэ добротнай плодороднай почваҕа түһэн дэ биир хиэмэттэн тыһыынча хиэмэ сүүһүнэн хас эмэ тыһыынча хиэмэ үүнэн тахсыан син диэн ди итини киһи хайда ырытыан хэбүй эн хайда өйдүүгүнүй Ити сол кырыыта түспүтү дөйдүгүнү? Сол кырыыта түспүтү буоллаҕына холор бу мин ылынным ди ханыгар информацияны билиин ылынным онтон буккулламмын холобурда бу ложнайга баран хаалыахпын сөп атын дьон этиитинэн диэби курдук үчүгэй әп киһини толкуйдуохтаах сыыһа үчүгэй сыыһа сөп диэн суох әп холор мин манна көрөм холбура айахым тады биэменнери куппут сөп эминни кут эн кут этер киһэлбэ бар мин сыыһарым болу ол гынан мин көрүүм маннык холобура биһи бу кэпсии олордохпутуна чыычаах диэн спутник аан аан иһэн истибит киһи холобура маннык толкуйдаан көрдөхө чыычаах ти бу холобура хиим эстэхэ чыычаах хиим баран ханнары тиэн сахтан кэстэҕин эбэтэр маннык сыдьанар кынатыгар хыстыбыт сиэмэни ханнары вообще туора хилге ылан ол хиимэн хаахтаабыт үүнэн тахсын син олин сорох маннык баар буолар холобура туох от быыһыгар эмискэ тюльпан туоруйуун хопстоото ол чыычаах идиэн саахтаабыта диэккэсин чыычаах эбэтэр туора туох ол гынан баран ол билии хантан кэлбитэ туохтан кимтэн иһиллибитэ тюльпан буолара туга биллибэ хаһоотоҕун үүнэн оннук өлөн хаалан син туһата туох диэбит ким эрэспийдээн туһанаа туһанар билэр киһи тохтаа туох диэбит тохтата туох диэбит ол эн халыбра вдоль дороги бассейна алата путниктар ким эрэ хааман иһэн истэ оле хороҕоро эмиэ маннык баар буолар били өскөһөннөр пословицалар инэ этэбитчи хантан саҕалабыт кимтэн хайаабыт туора номохтор ини билбэппит а на самом деле барыта библияға хытыр ол этэбин де бу бу туохха соломон аманы өһөң притчаларга ангин туох наһаа элбэх остуоруя биһи бу өбүгэлэрбит наһаа да мындырыйдаах атлары дили хайыбытти кинилер үксэ кинилерге бу библияттан кэпсээбиттерин муударас курдук кэпсии салҕыы бара турар. Ол вдоль дороги, ага, истибиттэрин кэпсиилэр только хантан ол источника неизвестно диэн курдук. А источники вот 14-15 век до Рождества Христова уруллубут туохтар кэпсэнэ сылдьаллар диэн курдук сэ. Ол ол кырыыта. Ото таас быһыгар түспүт. Таас быһыгар түспүт диэн мин били тоҥ хүрэхтээх дьон диэбин диэн курдук ылынабын хайтаар. Онну дьон хатаан билиини били иҥэринэр кыахтара хуохту өйдүүбүн холобур. Ага. Сеп таас сүрэх диэн эмиэ сөп эмиэ туох диэн сыыһа сыыһа туох диэн буолбатах тиэ таас сүрэх буолан син эбэтэр били улахан улахан бэйэтэ туһунан эми знаниялаах дьоннор диэххэ син аха бэйэлэрэ холобура биһиги бу тингрианнарбы деген дима бу биһи таҥарабыт теңри кимере например эп кими дөһөргөтөөрү буолбатах эп бу аха биһити байанайдаахпыт биһи туохтаахпыт инне биһи пока ити таасымны дигине аны тааһы уура уурайар. Төһөнөн уу элбэх аны буллаҕына бу таҥара тыла бу кэс тыл да буолун саҥа кэс тыл да буолун эргэ кэс тыл да буолун живое слово живая вода денэр живая вода олин бикинин утак курдук иһэбит сороҕорсор ону вода камень точи диэби курдук төһөнөн биһи элбэхтэ бу ол билиини уурайан очо үүнөн сөптөөх пока ол билиини маннык таас үйэтитэр туох куду тутары тахтарына туох да саҥа үүммэт. Туох да үтүө да үүммэт. Аха. Сэ? Аны буоллаҕына ити сыыс от быыһыгар. Сыыс от быыһыгар. Сыыс от быыһыгар диэн буоллаҕына хайдах хайдахха элбэх баайы били маннык наада таһуоххаара дьиа сыдьан суйтааҕа киирэн баран сыдьан киһи туудаан ылымнахтанааччы бу суйтааҕа туох да һын хоҕу сыннас курда оҥороон ол же дэл бикыламан оҥотторооһун тыҥыраһа оҥото бириэмэ битиннэн набарыхтар би библияҕа олорбут буолар Тыҥырахан ураҕаҥ икки час барар. Тыҥырахан түөт тыытыынча кутабыт. Ол түөт тыынчабытынан биһи лучше Библияҕа битэр курска үөрэххэ барыахпытын көрбүтэ. Ол сысот. Барта сысот. Токка да надо того. Ону таһынан ча элбэх күүлэй, тэбии аргылааһын, ди буолар буолбат кэпсэтии, сплетни сэлэһии, ырытыы, хобулааһын, дида иирсээһин, тугу эрэ буолары буолбата аахсааһын, ити бар сысот, ди суйта сует Аһа. Ол иһин туох да бу биһиги кэпсээбит этиһэ олороҥҥут эбэтэр киирии олорон иһиттэххитинэ туһалаабат. Туох да өйгүтүгэр хаалыһыаҕа, дии. Это суета диэн эмиэ Мгм. грех диэн аҕалар эбит ким аньыыга. Суета сует эмиэ аньыы хара, потому что эн иннин кэннин толкуйдаабакка балабай балабай хамнаныы. Ол иһин мудрость диэн толкуйдааһын. Э, ол иһин манна хороор молись к нам, Господи, дай мне мудрое сердце, чтобы мое сердце наполнилось мудростью. но не не мудрствующий ум диэбит курдук еп оччоҕуна сүрэхпинэн толкуйдуу үөрэнэ була төбөбүт биһиэхэ туубаҕар элбэҕи туойуон син олен төбөбүтүнэн биһи мудрость туһунан ханна лево направо туубаҕар самозащита оҥостон кэһэхпитин син туубаҕар биһи самооправдание оҥорухпутун син

Ол иһин холобура Иисус сырдыга бэт буолан воскрешение вознесение баран хаалар. Үс эрекие вознесения баран. Енох, Исаия, онна Христос. Христос, если очеловеченный Бог была, ди, Енох вознесись болан қалар. Тамаралар бүтте. Исаия не. Ол иһин холобура ти мен сөҕөбүн, оны сөйөбүн тоҕо

Кэргэммэр олохпор таҥара баар диэбиккит дьоно таҥарабар махтанабын миэхэ ыалдьар да туруктаах буоллахпына сүрэхпэр сырдык баар дии э ол иһин сырдыгынан туолабын ол эбиэт көрбүппүтүгэр бартыр махтана эрэ буолбата чахчытына таҥараҕа махтан создательга буолар буоллаҕа дии аха ол аата мин бу аһаа дьэ бу кыраһыабай буоллум дьэ сүүрэр көтөр үҥкүүлүүр Наоборот, мин санаабар, бу мин ыалдьар буоламмын, тохтобул ыламмын, наһаа элбэх итирикник сиһилии үөрэтэр, бу олень мин ыарыыбар да махтанабын. Аха, таҥара тоҕо миининэн тутар, аха, наказание буолбатах. Эп, наказа миэхэ наоборот бэлэх курдук бэриллэр. Аха, тоҕо диэтэргэ аха, ото эдэр сылдьан биллэн турар кыраһыабайым тугум устроенная мүлүгэрит кыйбанныырым ити суета хабаран хаалып этэ. Суета били буолар буолбат от мас сыс туох. Аха. иннэ аралдьыйыы манна аралдьыйыы ол бу наада ити наада диэби кудук дьэ эми гордыняҕа барааһын ол мааны шуба тоһох киэһэ таммах курдук буолан хаалар аһа мааны массыыната кожаный салон оһох себя не уважать курдук буолар дьэ это барыта суета ити ровно аны бүтүн курдук ити сорняки сысот оттон били ити почва плодородная почва хан ол иһин холобурга билигин иһи биир да иһиттигит икки да иһиттигит ол аата почваҕытын биһи удобряйдаан иһээбит удобряйдаан иһэбитин сыыс оттору ылан таас баар буоллаҕына тааһы уурайаан уонна чыычаах да буолан тиийэммит биһи хайдах да баҕар өһөргөтөн кыыһырдан хомотон таҥара тылын тиэрдэ хатыыбыт тиэр курдук оны таҥара тыла өтөөтөхүтүнэ биһи религиознай направлениетын тарҕаппаппыт биһи религиознай туохха да үгүй хатаабаппыт туох да сектаҕа иитин илдьэ сатаабаппыт, ол иһин көннөрү ис сүрэхтэн холобура таҥара биһиги христианнар да исламнар иудейдар да буолун диэбэт просто мин тоҕо православнай церковька сылдьабын тоҕо диэтэргэ наһаа киһи туга арыллар онно били иисус церковь курдук бу кини онно кэлэр кини биһи болотаҕа олордохпутуна тиийэн кэлбэт хайдахтаан онно энергията да атын буллаҕа дии а церковь намоленная иһир Олор биһи дьиэбитигэр эми күн хасыдыттан киэҥ малис гыннахпыт биһи дьиэбит эмиэ церковь курдук буолар. Эмиэ намоленнай мын бэйэтэ туһунан сып-сырдык портал буолар. Эп олен бу церковьтер куполлара, анати хордара, биир да музыкальный инструмент туттуллубат, акапелла барыта. Ди аны боллагана мехи жер церковьлар маннык э, белеташ этаж үрдүгэр анна тохтар хорыллыр. Холстонежный голосочектар просто цвят-цвят иҥ диик били тохтуулара наһаа үчүгэй. Аны били үчүгэй оҕолор иҥин служыы гыналлар. Наһаа үчүгэй. Туспа исповедь туга туга үчүгэй эйгэтэ онно били былырыын да иллэрээ хыл даһа дьоммун церковкитин бу иконалары көрө наһаа элбэҕи петалааччыбын. Мен буоллаҕа наһаа тэр ол биэнэ храм хасылаха Дьэ, хотугутааҕы таһын тутуллубутсай. Аха, саҥа эдэр хоҕус уонна посвященный храм Вифлеемовским младенцам дии. Аха, били Иисус төрөөбүтүгэр били пророктар этэллэр дии. Царь төрөөтө диэн. Ону били царь Ирод эһэ ойоҕуну биир сааһыгар доҕону барытын кыргытлан кэһэр дии. Ол честь них тутуллубут туох ол иһин маннык иконалара иконографикалара ол алар элбэх маннык виноград курдук биле маннык святой нимбалардаах оҕо өбүөҕөтө он раз эппит бөкөлөр как раз ол кэмнэргэ эти нерожденные дети курсы руллубута ол иһин холобур эти нерожденные дети эмиэ вроде бы наһаа магическай да буолбатах ритуальнай да буолбатах она наһаа религиознай да буолбатах тоҕо диэтэргэ эти сообщаем биир таһараны кытта алтыһан хуруллубут курс нерожденные дети диэн баар били төрүүллэригэр өлбүт эбэтэр элбэх абортированнан биллэн турар биһи барыбыт кэннибитигэр бу ыарахан үйэлэр кэлэн ааспыттара элбэх оҕо быыһаммат этэ хантах да баҕар баҕарбыттарын да үрдүнэн дин өбүгэлэрбит билин өлүүһүтүү элбэх этэ ол ырастаныы диэн курдук сеп ол гына биһи онно ханнары төннөн тиийэн оҥорбаппыт хобу билигин бу билиҥҥи эйгэҕэ туох баар үлэ сээп арааны элмэх баайбын обратная связь баар буолааччылар атын күүстээх үлэ аар билигин ытаҕантан кайган ол ол атыыга бар или биир мен улахан мен ити улахан үлэ аһаман хуруйу ини ки хат хат кыйын хатах киһи сайдыыга барар буолаа дии. Ол этапка олен итинник кыһалҕалаах дьоннор итинне ыйытыылаах дьоннор онно киирэн үлэлэх олен билин ньуйаҕа хамчы диэн записи бар болаллар записи бааллар аны ити гидкурсунан аха гидкурска ытыр аны ыйытыы бар болаҕына эн декуратор бу лида декуратор бу ыйытыылар бабла эппиттииллер Мин буоллаҕына билин олох редко иннэ киирэбин, тахсабын, ол гынан баран тот именно бу сопровождение диэн буоллаҕына кудуххайын. Үлэ элбэх. Үлэ элбэх. Толкуй ытын бих үлэбиттен төбө үлэте кудук толкуй үлэте аны хүрәҕинен через баранна бэбитигер аналлаах буолбатах буолла дик. Ол ити мағана меппитим ди киһи бу информацияны ылла ылам ата толкуйданыы толкуйданар анализтанар саморефлексия да кэмигэр моим кытта ырытан кэпсэтэ олоробун ол гынан баран ити синий трансформация это не дает изменения в жизни киһи олоҕор уларыймын бэйэм уларыйбар мин ону туһанан киирэн бараммын өссө салгыы тарбатан киирэн улахан үлэ онно биирдэ трансформация олин биһи трансформация аастахпытына биирдэ оһох оҥорон киирэн бардахпытына дьэ трансформациялар олен холобура бу мин ааҕан ааҕаммын тохтоон тохтоон били пока кэсээбэппин пока хаҥабаппын ини мунньулла тиһиллэ сылдьар кэм этэ билигин дьэ бу төһөнөн кэпсиир оччунан трансформация эмиэ бара турар трансформация диэн уларыйыы диэн кудук диэн уларыйыы кии барыта уларыйыахта биһи холобура оҕо эрдэхпитинэ атын этибит подросток эрдэхпитинэ атыммыт дьахтар буолан баран ийэ буолан баран кэргэн буолан баран үлэһит буолан баран бартыгар уларыйа турабыт

аха кынаттанан эрэҕин дуу муостанан эрэҕин дуу туох баар буолан эрэрим диэбиккин үрэҕин арыллан эрэр дуу чэ араан киһи хараан айдык барар буолла дьэ да киһи барта иһин бир уратылаах дии ол иһин дьэ оннук саҥаран баран тохтооботтоор сөхтөхтөн бүтүн түкэрээччилэрбит бу подкаскытын сэҥээрэн истэргитигэр барыгытыгар махтал

ыйытыыларгытын суруйар буолуҥ диэн эрэ өрүү буолуҥ диэн көрдөһөбүн онно элбэх өссө интириэһинэй биэриилэри бэлэмниэхпит информация элбэх үллэстиэхпитин баҕарабыт элбэх дии элбэх айысхаана ыйытара элбэх кэпсиэн баҕарара элбэх ол иһин үксэ оттон кини бэйэтэ билэр эмиэ темалара ол дьон ыйытыыларын эмиэ маннык